Dit programma is powered by Itoco. Feel at home. For di kua punto ku bo ta mirando nos, masha masha danki ku bo ta sigui nos, danki pa permití nos trese tur informashonnan aki pa bo di e di dos Antiliaanse Kersmarkt Buscando e Ayaka di Oro. Mi nomber ta Goriaca Mal y hunto cu mi mi tin e placer di comparti e mesa awe cu Judith, cu mi ta splica bo djis aki ken Judith ta kico ta haci, cu Onica, cu Jason y tambe cu Señora Elba cu awe nos ta bay combersa tambe specificamente di Antiliaanse Kerstmarkt pero pa bo cera un tiki conoci ken e nenan aki tambe, ken nan ta y con nan ta pasa nan dianan di fin di aña riba e pais friu aki. Of no Judith? Friu? A mi gusta friu, mi no tin problema, si mi no tin problema ku friu. Kon bin bo bin Hulanda? Bo bin studia, manera mayoria di nos muchanan di antes, binti sinku aña pasá pa ta eksakto. Binti sinku aña pasá ta hopi yòn bo ta. Danki, danki. Djedje yòn i mi no ta, pero danki, danki. E ta mooi kompliment. Binti sinku aña pasá mi a bin biba Hulanda, mi a bin studia. Eerst in Groningen. Ki bo a bin studia? Bedrijfseconomie. Anto despues a verhuis bay biba Rotterdam, anto asina, anto bo mintana Zoetermeer, dus ma keda ki banda nan yori. Ok. Ja. Y un djis nos ta bin papia di e tur e koducinan cu bo ta trae. Yes. Onica, abo tin cuantu aña na Hulanda? Ami bo bisa un binti. Binti aña. Bo tambe a bin studia? Abi hayu. Di cosa Kòrsou por hayu? O ya, no, akinan ta tin un betere toekomst pa ami ku mi beibichi toen destijds. Dus Ke mi yu tin binti aña hopi. E yu tin ongeveer binti aña, si. Ma bo mes ta parse mucha. Si, bèrdat. Mi a yu mucha. Anto ora baña yu ba disidí di, òf ba bin eigelijk pa keda? Si, mi mama mi tabata di baseka mi wela, mi ta maba bin di baseka mi mama. Geen spijt? Helemaal niet. Nee, tot vandaag. Goed zo. Jason ta the man tras di Antilliaanse Kerstmarkt buscando ayaca di oro. Asina ta. Jason, con ta? Tu cos ta bon, tu cos Abo ta tin nechi. cuanto aña aquí nan? Ma caha pa e bula binti tambe. Tem ta pensando mi na ta cuanta aña mi tin echt Sí, bo echt di aquí laga nan. mi pensa liye liye. Mi, mi a bin den dos mil. Pero la pasa liye, eh? La pasa liye, dus bin tres aña, bin tres aña, dus la bula rapido. Así wek. Geen spijt? Sigur ku no, un di e mihó desishonnan ku mi hasi den bida. Señora Elba, kuantu aña ta biba kaba na Hulanda? Ami ta bai hasi binti i seis, pero mi a bai bin bèk. Pero mi ta konta asi ku ta binti i seis e lo ta. Señora Elba ta bin di Boneiru tal bes, so bo ta sinti e aksènt mesora, aksènt boneriano. Señora Elba tin e ora cu bo conte binti y seis aña cu bo a bini e di dos bia? No, bini seis aña cu mi a bini e prome bia, anto mi a bay un temporada anto bini bek. Anto awor ki den e temporada nobo bo tin? Den temporada nobo mi ta bay haci binti kuater. Oh, kemen bo tin un cuarenta y pico di aña y cu bo ta establece, cu bo conoce Hulanda, nan mi bisa asina. No, binti seis. Pasobra mi a bay anto mi a bini bek. Anto awor mi ta hasi binti-kuater mes ku mi a keda biba pa semper. Ya, ya, ok. Anto e ora tin yu? Si, mi tin un yu. Un du, un yu, dos niet. I kita ta e desishon ku señora Elba a bin biba Hulanda? E desishon ku mi a bin biba Hulanda dor ku mi yu. El a bin studia akinan, anto e ora ei mi a bin p'e. Ma bin p'e e ta keda bisa no, ma mami bin, bin, mi ta sinti mi laf mi so, awor con m'a bin biba p'e, el a bai biba bek laga mi kinan to, awor m'a keda, ya, mi bida ta kinan dus m'a keda kinan. Y señora Elba no tin intencion di bai Boneiru mas? Ya, Boneiru ta mi lugar si, mi ta sinti falta, pero mi ta bai cu pension tur aña, seis luna allá, seis luna aki, dus. Ah, ok, kembe bo no ta echt sinti falta, No. paso bo taya nan Mi tok. taya nan tok, mitar aña allá nan, mitar aña aquí Y nan. tin ñetu? Si mi tin dos niet un masha chuchu un mes ta pa nan mi ta bai mas tanto ai abou no. Pasobra yu yan ta importante mas. Te nietunan ta nan. Exactamente. Awor bo stan tur a bini Hulanda cu un proposito, Jason a bin studia, abo bini pa un miho bida, abo bini bin studia bo tambe a keda. Kico ta bosnan recuerdo di bosnan prome temporada di fin di aña of bosnan prome Pascu cu bosnan a pasa akinan? Ami ta corda dia compara mi, pasobra mi tambe a bay biñay gelijk ta esaki mi compara asun di mi wela, siempre bo ta kerstboom dorne, anto mi wela tabata gusta pone hinca mangel, chocolate, entonces esaki cosa ta paba ta pa ami na chikitu Wow! Mi mira su casa hopi tabata super unique. Ese ta na Corsou? Sí, ese ta na Corsou. Na Hulanda ta Annette bin e plakplant kora ku bo ta tin ku bo hasi bo vierkantnan den bo bentana ku e spuit sneeuw ku figurtjes. Dus for ons was dat begin kerst. Pasobra e kos esei bo ta na televishon bo a mira. Sí, juist. Anto bo a bin Hulanda diripiente hopi bo ta den sneeuw. Juist. Dus bo por a pinta na bentana, bo ta plis mir'e. Tun, laatste un añanan ki no tin sneeuw, pero tun was ècht sneeuw bèrdat tabata e kèrsgevoel na Hulanda. I ku bo tradishonnan antiyano, ku bo ham, ku pekelé, ku kosnan e? Sí, sí, na mi wela inderdat, na Kòrsou ta van alles en nògwat, na Hulanda ta nèt iets, mi mama no tabata ècht Tra, pero nos ta kore ku nos tabata kome, nos tabata kome gon un kuminda un tiki mas pone roladas, Un tiki mas bechi anders hulandes. dan anders, juis. Si. Ke men Bam a kambia? Bam a kambia un tiki pa dat Si? betreft, si, si. Anto woki ku bo yu em, Ku mi yuna grandi ami, ami ta kumpré, seki mi bisiña, mas mi bisiña ta tabata. El a fayesé despues di e aña ki pa mi ta un beetje zwaar, pero e a tabata kushiná su ham ku su sulti ku rientu. E aña ki bo mes tin bai siña kushiná òf bo tin ku kumpr'é nan te di Hans Kersmar? Juist, dus. Òf bo tin ku bèstèl'é pa di nan ta bisa? Awor Jason, abo kon bo a pasa bo promé Pasko aki na Hulanda? Pa mi mi prome Paskua ta echt gewoon heavy pasobra mi ta un studiante dus mi bai tira un bon paranda. So normalmente e tempo ei bo a sali for e kas di bo mayornan bon por a tabata tin e libertad ku bo tabata tin dus nos a bai tira un bon paranda nos ku amigunan di studiante a bai di fiesta pa fiesta i tabata tin poko amigunan antiano rubianonan unda ku nos ku nos a hasi nos mes un noche buena nos mes un happeningnan. Dus pa mi e tabata Echt algo hopi cayente toch. El a val me. El a val hopi me. Un experiencia nobo. E ta un experiencia nobo. Vanwege nos idee e liberdad cu bo ta tin. Ta mas despues ora e ta dal bo in van ey e coge ta hopi diferente cu locual cu nos ta custuma cune. Ora ba bin beife dje anochi di placer. Yes. Dus e prome aña ta ta supermente great pero di dos aña ya caba bo cuminsa mira ey ey no no no esaki no ta locual cu nos ta ta hasi na nos luganan. Awor señora Elba tambe a pasa con a pasa e prome Pascu aki nan? Ya, e prome Pascu ami no ta sintié echt cu ta cu tabata fedriet of falta di anti esque esey nan pasobra mi. Paso bo a bin ke yu. Si, mi a bin ke yu y di mes mi ta sinti mi bon pasobra mi ta huntu cune pero esey no tata tur esey ta Ora ku mai yega, ma drenta kor, anto di mes mi ta gusta kanta kesei nan aginaldo, nan an boneiru. Por eso akina nos a yega lanta grupo di aginaldo mes ora, anto nos a pasa kanta na diferente misa, Robbie Schouten a bin firma nos, ke me ami no a sintié de ergi. Oke, anto despues tambe a keda e mesun kos, y pero cuminda ke kos ney tambe? Cuminda tambe si, nos a drecha, drecha cas taai li antias, comementu, bebementu, ayaca, sul, tur esey nan. E fin di aña nan boneriano ta parce esunnan di Corsou tambe ta mesun kos? Si, mesun kos. Mesun tradicionnan. Mesun kos, uhumm. Oke, awor Judith, Malaga bo ta e ultimo boso mas no ta ku bo mester bay pensa masha leu mes den bo den bo chip. Dat klopt, anto Jason a korda mi ta kon ami a pas'é promé aña mi tambe paso mi tabata biba ku dos otro muchumue den kas e promé aña anto niun di nos no ta sa ègt kushiná. Dus no ta tin hayaca, no ta tin ham, pero si ta tin bebementu y paimente fiesta. E bebementu ta falta. No, segun mi nos a buta un kerstboom, dat wel, pero nos kas tabata chikitu tambe pa hasi muchu uitgebreid. Anto et was fiesta na fiesta, nos a hasta hür auto. Mi ta kòrda, kla kla nos a hür auto, anto ami ta tin rai beweis kaba. Anto nos a bai hopi fiesta. That was it. Anto kaba su siguiente dia ba lanta pero no tin ham, no tin ayaka, no tin nada. E koe e no tabata smaak naar kerst in ieder geval. No pa mi pa pelanan in ieder geval. Awo kiko ta bosnan Pasku di mas memorabel riba nos islanan? Bos tan tres, abo na Aruba, bos tan dos na Kòrsou, señora Elba na Boneiru. Kiko tabata e Pasku ku boso a tabata bisa, e Pasku ku mi no ta lubidá nunka mas? Ya, pa mi tòg e ta keda ora ku mi tabata super yòn, super mucha, ku bo ta bai na kas di bo abuela, unda ku tur bo famia ta bin huntu. Tur prima, tur prima. Anto ya, semper bo tin, bo tin e kono ku semper ta pasa standaard e omo ku a biba, e bira fuma di mas pa e banda nan. Esun ku ta wak otro su bistí òf ko, semper tin e ku, pero e ku ei ta hasi e alegre. Yeah, of e yeah. primo como magia y ta ta ora pa dingo besin tabani je bani mesa and e tipo di cone ta ta hacer hopi great si Sí. con ne momento y toch nos tur ta bina casa di vivela anto ya vooral mani mama mi nos ta ta grande dus así con seguro 25 hende pa 30 hende ta bin reuni junto temporada di Pascua e ta ta hopi hopi nice pa mak me sende ta kono con toch Ah, bo ta queda corda. pa mi ta keda kora de de Pascua pa mi si ta echt Pascua Pascua e e Ese. sei ta Anto bosonan? Meskos, mi oudersnan ta portugues, anto nos, mi mama ta tin e kustumber di binticuatro pa binticinco di es ècht noche buena, nos ta bai misa, sali for e misa bin kas, anto do ta bin hopi hende. It ware nitens familileden, pasobra nos famia no tabata grandi na Kòrsou, Pero tabata hopi conocinnan cu tabata bin bin pasa e noche buena cerca nos, hopi cuminda, hopi cu e bebe. Pasobra nan sa cu dingo y nos ta drop, cu kico mi yama bo mama? Amalia. Nos ta drop na Amalia, Amalia semper dingo y comi. Kerstboom yena cu cu regalo abao, hunga den cura. Cuanto ruman bosan tata? Nos ta tres, pero nos tabata haya, tur den hende tatin yu, dus. Di cua bario? Nos ta Montaña. Ok. Pero ta bin hende di overal ke men tabata Bo mama ta hende di tur hende? Si, mi mama tabata invita hopi hende pa Pasko. Anto nos tabata sigur vijftien a twintig kinderen en di tait ku nos ta bin einan anto bin hunga den nos kos. Nos tin kura grandi dus et was kada aña bo tabata pidi pa Pasko yega trobe pasobra et was so leuk. E koi ta lokual ku ami tambe ta kòrda. Monica? Sí, ami ta kòrda e parti fashion. No, nos tabata bai misa, pero lo kual ku ami ta taya lek, mi ta haya paya nobo, ku shiminan ku ròfels. Esei tabata bo kos. Esei tabata mi kos. Anto, ya, mi abuela tabata hasi algu èkstra semper. Stul ku nunka bo nimaha ke sinta riba dje.

Nos tambe nos ta di rincon ami ta di rincon einan tambe tur mi hendenan mi famianan tur ta bin huntu anto pa nos celebra e pascu noche buena nos ta canta misa anochi misa di misa di pascu aleluya dies dos ora dies ora pa caba dies dos ora anto djei nan bai cas bai lek un ratu wara di dia a habri hele famili ta bin bei alkar einan einan e celebracion ta bai cuminsa come bebe Hopi dushi, hele Esei ta familia anto. tempu señora Elba tabata Tana. yòn. Sí, tempu mi ta yòn, sí. Ya. I despues ora ke yuna a bin tambe a mantené e tradishon? Òf ta un yu tin òf Un dos? yu, un yu. Un yu so. A mantené e tradishon? Sí, ya el a bin ku dies sinku aña Hulanda. Nan a pasa un par di pasku sin dje. Anto ora ku m'a bini seka djekinan, nos ta hasi mesun ku oku nos ta hasi nan tias, nos ta hasi mesun ku akinan. Awor, bosnan tur a bin studia, boso a konta un tiki kon boso a pasa Pasku, etc. Bosnan a bin Hulanda abo, ora b'a kaba di studia, ki pa bai tra? Den kuminsamentu m'a bai tra na UWV, na Rotterdam, pa un basta un par di aña. Anto despues m'a bai traha na un administratiekantoor, dus ja asina ei. E no e no ta tin te make ku mi bedrijf zelf. E ta hele andere tak. I bo ta traha ainda pa un. Nit mer. Bo ta traha riba bo mes. Si, e aña i ki m'a nema ontslag, anto m'a bai ful riba mi mes. I ki bo ta hasi? Kukis. Kukis i kos dushi di Antias. I kon bimba bini e idea pa. El a kuminsá als un hobby. Ya, hopi vrije tijd, of laat me yam'é vrije tijd, den weekend mi no ta tin nada di hasi, anto wak as assistant accountant bo ta hopi ku sifras bezig, konstant, jaarrekeningen, boekhoudingen, dus op e gegeven moment mi a kuminsá mes un stukje kreatividat den mi bida, mi a kuminsá kleur, mi a puzzel, ma asta trabolo, dat ging niet best. Di cu e bolo nan ta smak bo? No, bo ta ta chumba. Baka ta mane makaya, si bo ta keda chumbe, chumbe. No, e cos die tabata verschrikkelijk. Um, dus ma laga esey para hopi lihé. Anto, heel erg uit het niks, ma mira riba Facebook, nan ta dunando un workshop den Den Haag,

dependiente unicamente di bo traha menti cookie. Correcto. Pero bo por ben traha cookie enter aña? Sí, enter aña. Anto ki soorti cookie nan asina mi por pensa cu bo ta traha? Ah, verjaardagen, dus asi menti aña. Poco diseño. Sí, bruiloften, mi tin hopi baby shower, hopi gender reveals. Pero esey ta pa nos hende nan of pa tur e? Pa tur hende, pa tur hende. Tur e nacionalidad nan cu ta bini. Correcto, mi tin, mi tin klanten van overal. No, no, anto. Y toko tambe ta bende bobo?

Pa ondernemers tambe mi ta traha logo kukies, ke men si bo bin ku bo logo mi por prente met eetbare verf riba e kukie, dus dat is ook mogelijk. Tin hopi posibilidat. Bo ta traha kuki letter tambe? Mi ta traha letter di pinda, si, di it ook. Esei ta esei ta ècht e Antilliaanse kante ora ei. Oké, awo nos ta bai bin un djis aki ki bo ta bai hasi den Antilliaanse Kersmaart. Is gud. Awo Onika, abo a ku bin Hulanda ba studia, ki bo a studia? Mi a studia zorg, mi a hasi opleiding den Maatschappelijk Zorg.

En despues m'a bin a Amy sa ti coco. No, pero no su ña Ina Ina, va. Pon a, pon a. Ah, Tambe ta ok, hasi sorry. Oh, entrevista. sorry, eh. sorry. M'a kere, m'a kere bo ta bai ku Elaine. No, awor Ok. no sa bai nan. Awor um, Ah. ba disidí part-time ku bo ta bin ku un tramentu di koi koko. A Ela bin riba unda, mi unda, pat. di unda e idea a bin? Ela bin riba mi pat, pasobra ta trahando den thuishoorg. ah, A bin conoce un señora cu tabata bendel e traes antiano si, anto nos a cria so na un bon band cu el a bira mane un wela pa mi, anto pero op gegeven moment door di kibrante di salud di dje e no ta por a sigui produci el e pasobra Ami ta tin mester dje pues mi yu ta tin echt eczeem en ese tipo cosa tabata yuda cu tur otro crema keseynan en despues el a bin siñami Con pa traha. con pa trahe anto yari ma pero e butter que tabata dunami ieder keer mi ta ta mane e butter nan mane usa a caba ke men di bottle di rum si bottle di rum nan nan ta gusta usa anto cu mas di vanilla of so dus e ta keda of mane no ta echt un coppo e ta keda echt mane un remedi anto mi yu ta ta miami e ta mi medicijn crem mi ta bisa no ta is cook soli is gud foye anto dus e a bin haña ora e a bin Pero mi mes a siña trae mi diko kitin ku bin un tiki mas den un otro bachi, un otro faya. El a bin spierta empresario den bo. Sí, Ku bo kreatividat. Juist, ku mi kreatividat inderdat. Entere a ya mi a sigui hasi ele promote gewoon pa prèt ma dòrnènto hende kuminsá a kontrá mi ku mi ta kumpra. Ku bo ta bende. Ku mi ta bende. So èrg veel ku mi di no, ma ya mi ta Kuminsá wak pòrtanan basha koula for. Pero ainda abo no ta zover ku pa bo lebe mai bo trabou? Mi no ta durf ainda eigelijk, pero et ik wilde wel naartoe gaan werken pero mi no ta durf di tuma e stap ei ainda. Kiko mester sosodé? Ya, bo mester tin gewoon bo plan pensa con no tot nu toe ma ba man si na mi trabao. Esey si. Si, mi a bay traha hopi menos, mi ta traha menos, anto mi ta traha mas na coco. Si. Jason, abo, paso bo tambe ta den Antiliaanse Kerstmarktjournaal, ke men no duda, nos ta bin un djis aki bek riba e pide. Jason, abo a bin studia, kico bo a studia? A mas un carusel di tur tipo di opleiding. Ma bin eigenlijk pa studia Laboratorium Techniek, Despues mi a bai hasi anestesia medio werker, desdi pone hende ebouw den narkoze. Despues mi a bai hasi onderwijs assistent, despues mi a bai hasi business en marketing anto uiteindelijk mi a lanta mi mes un compania pero musica a semper tawata yama mi, mi a bin kina nan mi a cuminsa toca di biaha anto. E mundo n'ei no ta ta nan ta ta clash ku otro. Anto esei ta ta e motibu dikon bo a kambia varios bia di estudio? No, uno mas bin opinion kinan, mi a bin ku dishisiete aña kinan, dus bo no konosé bo mes. Entonces e promé ku ku mi ta ta kèr habi hasi ta mi doli kabes tabata mi kèr hasi un opleiding fásil pa asina mi por hasi musik na banda. Anto brabo di bin com the doctor cuidado no ta facil actually tu cuerpo tin cu pone bo tempo den dje bo tin cu dedica anto despues mi ta ta buscando mi mes tambe actually actually kico mi echt echt kier ora cu mi a caba di di di rond of mi school. Tog m'a dicidi cu ta musica mi ke bai haci. Des hopi snel siendo cu m'a haña mi papel pa ba mi hende nan feriba mi lomba, m'a bai haci musica. Anto. Pa ba bo hende nan bo mayornan he. Si, lento, lento. Si, pero claro, na, na nos islanan, nos mayornan ke pa e muchanan haña un papel den nan man pa dia nan cera nan wowo, e yu ei a keda cu un cos den su man cu e no ta depende di mayor mas. Juist. Dus anto e ora ei hopi lihe m'a bai haci musica, pero e nana tabata mi eerste

Workshops na nan skolnan malantu. Di muzik. Di muzik. Di bo instrument. Di whatever, di kalki muzik instrument tunda tei tou. Ah, okay. Anto, anto malantu un label tambe. Esei tabata mi prome kompanianan ku a bai bon, zeg maar. Dus, asina ei m'a kuminsá hasi lokual ku ta e parti di ondernemerskap. Anto mas dip m'a bai den dje, ora m'a bai sinta mi mes tok ku edukashon ta super, super hopi importante. Ma bolbe bek school mi ta biaha aki mi bai bai haci business dus mi bai hali mi MBA anto asina ey cu ora cu mi ta na mesa cu diferente ondernemers mi sa di kico nos ta papia mi ta cumpri un poco di cifra mi ta cumpri un parti di marketing mi ta cumpri kico ta onderhandelen pues uiteindelijk ey ta super super importante pa ora bo ta sinta na mesa cu diferente hende cu bo papia nan lenguahe. Exacto. Awor di unda sali idea pa Antilliaanse Kerstmarkt? Antianse Kersmark a sali na despe kumida Timi Leyva seta duna jongensdroom ku nos a hasi eli el a bira un sukses nos a wak kumia i kiko ta e parti di musika tok bo ke bes e algu otro m'a kuminsa ku i toko anto e nannan a bin ripara ku pa nos hendenan antiano tin hopi kos ta gobierno hopi kosnan positivo hopi kosnan nèchi pero tòg e parti di selebrashon di Pasku manera ku nos ta hasi eli na nos kas no t'ei Tin diferente kèrsmaaknan, pero e kèrsmaaknan no ta sluit aan na nos belevenis i no ta sluit aan na un get together pa nos hendenan. Pasobra ta den friu bo ta bai sinta kana, e hendenan tòg ku un kara di bòm riba bo den e friu ei, mi ta komo des ami dikon. Paso i toko bin promé ku kèrsmaak, mi a lubidá di bisa esei. I toko bin promé ku kèrsmaak. Paso di unda i toko a nase? I toko a bin atrobes di, eigenlijk di mi pareha. El a bin bisa mi, Bassano, e kos di kumpra produktonan online di nos kon nan ta hopi hopi fervelend. Anto ami tabata e tempo ei mi tabata kon eksperementá di traha site, Bassano a bisa, laga nos traha un site kon bou a kiki ta bira kiko, anto e nan ei ku a kuminsá, anto nos tabata ègt eigenlijk kere duna un mihó sèrvis di esuntu ku tabata eksistí kabaw, pasobra e idea no ta un idea nobo. pero nos ta bregando esun di mas mas mas grandi si riba tereno aki awor aki dor di e servicio ku nos ta brinda anto para e nana nos a bay wak okay kiko nos por bay verbeter anto den esei atrobe ku contacto ku diferente di nos hende nan bo ta ripara tog ku e parti di di pas ku ta lo kual ku nan falta e verbentenis ku pas ku ta lo kual ku nan falta anto afe nan nan eigenlik e idea di kersmarke a bin anto atrobe nan studia marketing. Ya e tabata un leuke moment pa mi tambe market mi mi mi bedrijf ponele riba e platform zeg ma. Señora Elba, señora Elba ta hasi señora Elba trakinan ora ku a bini a bin biba? Si mi a trakinan ya eigenlijk mi no ta ke bai traha pero dor ku mi ta sinti mi laf na kas mi di laga mi bai traha tog pero mi bai traha so mi ta traha vrijwillig si Na wijk Centrum na Tilburg. Anto ri ma bai traha nan ta buska hende pa traha na hotel Auberge. Housekeeper mi di yalaga mi bai nu ma ya mi no ta sinti mi laf na kas. Anto den mi ora liber parti traha merdia mi ta bai yuda na wijk Centrum. Asina mi ta yuda anto plus organisa yen pida pida kos ta mi. Ok anto despues acerca di e trabou a cuminsa hasi e eventonan? Sí, pasó manera ma yega yega Hulanda mi di dor cu nos ta ta nos ta cuminsa cu dia di rincon na Boneiru anto mi di pakico no a manera mi yega mi ta bay cu minse ki nan ma yega Hulanda un aña mi ta tin na Hulanda di dos aña nos a cuminsa cu dia di rincon anto esey nos a cuminsa organisa dia di rincon tambe mi tabata den ma drenta koor tambe mi ta canta den koor mi tabata yuda na misa. Mi tabata organisa ban topa dia di San Juan. Tur na Tilburg? Tur na Tilburg, si. Tur na Tilburg. I awor ki, kiko ta organisa? Awor ki mi ta organisa kanto krioyo, dia di Rincon, San Juan, anto plus nos ta nos tin un komishon di misa tambe ta dies tres aña kaba den Tilburg, Ta organisá misa un bes pa luna. Tuk e e laatste djadumingu di luna nos ta hasi den Tilburg. Anto. Esei ta misa na papiamentu? Na papiamentu, si. Tambe tambe mi tabata yuda tambe na wei sèntro ku hende grandinan anto nos ta buta busreis ku esei na Peru. Masha tempu esei no ta.

Anto for di e aña aki mi tin samenwerking tambe ku Vicento Cakes, anto lo mi bin ku nan bolonan tambe. Dus et is echt. So ta bai ta huge. Si, mi tin un reeks van producten. Anto e nan por bai haña bolo di kashupete. Kashupete, pruimo, ponche krema, pistash, alles. Borracho, Baileys. Na pida, na grandi? No, na pida. Nos ta bende nan echt na bakjes, anto darnas tur e kos dushinan ku hende ta kustumá di dje. Koe lechi wea, koe lechi di mansa, alles. Koe lechi wea, koe lechi mansa, mi conoce esey. Sí, esun koe lechi mansa ta esun mole, anto koe lechi wea ta esun duru. Oh, ok, ok, ok. Anto nan por hasi bestelling tambe si nan ke pa temporada di fin aña? Claro, nan por cuminsa volg mi riba Instagram o Facebook anto tuma contacto. Sho nan corda subi riba a-toco.nl pa bo busca bo ticket nan corda ta diescinco euro pa entrada general anto diesdos mucha te diesdos aña ta gratis Busca di bo pa socio nan, e aña ki si bo no ke bay para den rey cu cos di pa bo bay cumpra ticket, dus busca bo ticket pa bo yega pasa drenta pasobra e aña ki cos ta bay ta on fleek. Awo abo Onica cu bo cos nan di coco, aña pasa mi ta acorda mi mes ta tin gana di draai bo cabes un rato pasobra ora bay yega ta ta asina druk cu eigenlijk nos no por a acapara bo lugar manera mes e tabata. Pero e aña aki bo ta bai den kiko? Ya, meskos ku bo ta kustumbrá di oni koko, mi pakètjes na mi zeti koko ku bo por hasi regalo kuné, mi bòt nan na tur tamaño, lùik dòrna, dò bo pakètjes nan. E ta natural, un tin nada kímiko den dje? No, zeti koko no, mi ta trahá puru na man, nta e pregunta e hopi bia komo bo por traha zeti koko tantas nè, pero e ta trabou full time, e ta gou un trabou hopi duru, Dus esei a bira mi profeshon, dus p'esei mi por traha bòter di tur tamai, anto gewoon shen por shento koko. Bo ta- Sei di ku e e e yu Kòrsou gusta. I oni koko ta optenibel riba Itoko tambe? No, ainda no. Ai no, mi por kere kose. Jason. No, laga nos pon, la- laga nos pone kon na manera ke ta si nos Mi por bende tu kos. E for No, no, no, no, no. geweest. No, no, no, wak. Nos tur ta ondernemersnan. Sí, sí, Anto sí. em, e e gesprek aki Fin di aña pasá nos a sinta na mesa nos a bisa ku foral di mi parti ku mi ègt kier sinta traha ku nan tur dos partij tuvallig pero tur kòrtin ku bai vòlgens di tempu i tur kòrtin ku bai vòlgens di demanda tambe kata ken tin nan ondernemernan unda ku nan ta fokus riba nan kònen i awor ku nos tin niu kansanan atrobe porta ta abrí nos ta bai traha huntu den futuro sigur sigur. Awor kiko nos por bai verwagt di Itoko na e Antiliaanse Kersmarkt? Itoko e aña aki ta bai bin.

Pa bo hasi bo bestellingnan ta hibia di tene bo kas foral pa e dia ei. Eigenlijk alles ta optenibel na e Kerstmarkt pero tog mi ta purba di manda e bestelling na kas pakico pa bo no di bai show cu tur e coni. Awe e prijsnan ta keda mesun cos, nan tin cu paga pa transporte, con e ta bai? No, e dia ei nan no tin cu paga pa transporte si bo cumpri na antes di Kerstmarkt. Lo e ta gratis per sena den magna uit kico bo cumbersa ca nos. Nos Pero nos mester ta duidelijk si cu bo no por cor henter Hulanda parti, dus e ora e ta bay stapsgewijs, mi ta asumi bo tin cu organise. No, no, no, e mesmo servicio cu nos ta duna, binnen binticuatro ora, e bo paquete ta wordo traha, ok, tal bes ta december, dus mi no por garantisa cu ta den volgende dag bo tenel e, esai mi tin cu ta realistico riba dje, pero binnen twee dagen moet het wel bij jou thuis zijn. Ok. Señora Elba, mi sa cu abo no ta bay tin niun stand na e Antiliaanse Kerstmarkt, ta klop? No. Pero bo ta bay tezi como invitado, como mi ke men como huesped den e evento? Tawo mi ta tene di dje, mi no ta sai dje. Aha. Anto tuvale cu mi ta bayendo dia binti seis ta bon mi ta bayendo Antillas pa seis luna. Oh, ok men bo ta bay mes Antilliaanse kerstmarkt. Otro biaha. Otro biaha no sigur sigur nos ta spera bo einanan. Am bosnan tin un deseo den bosnan curason pa e fin di aña aki? Ya pa tur hende be safe, enjoy life, enjoy e hendenan cu ta cu bo no mester persey bo famia hoeft niet. Own take care di hennan cu ta rondoi bo. Ta lief pa otro. Lief pa otro anto. Judith, Parti un compliment paso bo no sa kico bo ta haciendo cu otro hende na e momento ey. Hari mas, hari mas tanto, goza di vida. Jason? No ya, sowiso mi ta desea tur hende hopi salud pasobra e nan e kos ta kuminsá. Nos ta lubidá riba ku nos ker mas, mas, mas, mas, pero si bo no tin mas salud nan no por yega. Enton mi ta kere ban traha huntu, ta mas open pa duna otro un man, foral den tur lokual ku nos ta hasiendo. Señora Elba. Di mi parti tambe salud na prome lugar pa asina nos por progresa sigui padilanti asina nos por pasa un dushi fin di aña ban spera den dos mil binti kuater kiko e lo trese pa nos tur hopi bendishon amor y pas y felicidad. Eso cho nan di e forma aki ba sera konosí atrobe ku kuater persona ku kisas bo no tabata sa muchu hopi di nan hendenan empresario di nos islanan Hendenan ku ta bringa duru lucha tur dia pa ta un mihó hende pa nan mes i tambe pa nan alrededor i tambe kreativo pa asina organisá i entregá loke ku nan talento ku Dios a duna nan pa nan por hasi algu pa nos hendenan. Spera ku bo tambe a sinti bo mesun orguyoso ku ami di e kuater hendenan i di tur e otronan ku nos a kombersá kuné. Nos tambe ke deseá bo felisidat, amor, pas i tur e kosnan bon ku bida tin pa ofresé, ku a ta bon no sera bo wowo pa nan, habri bo wowo pa nan, laga nan drenta den bo kurason, i nos ta topa dia tres di desèmber den Grote Kerk na Den Haag na e Antilliaanse Kerstmarkt buskando e ayaka di oro. Bini ku wela, ku mami, ku papi, ku bo bisiñanan, bo amigunan, bo primunan, bo famianan, bin eksperenshá un evento ku ta laga bo sinti ku ta na nos islanan bo ta den temporada di fin di aña. Pa bo teketnan, busk'é riba www.e-aribatoko.nl, diesinku euro pa entrada, mucha te diesdos aña ta grátis, bin ku tur bo amor, ku tur bo bon intenshonnan i bin selebrá temporada di fin di aña ku nos. Ami ta Goria Kamal, danki ku bo a laga nos informá bo, entretené bo un ratu i laga nos bisa Te tres di december den Grote Kerk. Chao. Nos mihó deseo ta pa abo i bo sernan kerí pasa un felis Pasku i un aña yená ku amor, felisidat i prosperidat. Maske nos ta leu di otro, tòg mi ke manda un abraso speshal pa bo. Pasa un dushi Pasku i un brasa duru di Aña Nobo. Tur kos bon!